א גוטען אווענט. ליל שישי פרשת צו, ס'איז איין וואך נאך די ליל שישי וואס האמער געהאט דעם גרויסן ליל שישי, און אונז גיימער יעצט לערנען זעקס און צוואַנציק פסוקים פון פרשת צו. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט דורך א ידיד, וואס איז שוין א ידיד פונעם שיעור שוין א היבשע שטיק צייט, געשעס מחותן ר' שלמה חיים זינגער וואס זיין בעסטער חבר איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' מרדכי זאב האלבערשטאם, דער נאמען איז באקאנט ווייל יעדער געדענקט ליידער זעקס יאר צוריק ווען קאוויד האט געהיט, דאס איז געווען דער ערשטער נאמען פון א אינגערמאן, פון א היימישע אינגערמאן וואס איז אוועק פון דעם, ס'איז געווען א שרעקליכע טראגעדיע און ס'טוט נאך אלץ וויי, און די וואס קענען און ווער ס'האט אים געדענקט האט פארציילט הערליכע זאכן אויף אים, ר' מרדכי זאב בן ר' חיים אהרן. איז געווען א ממש א איד וואס האט יעדע האט הנאה געהאט פון אים און צוגאטן צו לייט, דער פלעגט זיצן ביי א שיעור און פארציילט אז ווען איינער פארפעלט איין טאג, ער האט געזען ס'איז געדארן א טאג צוויי יענער געפעלט, הי רייט עוועי מעיד קאנטעקט געוואר געווערן וואס גייט פאר אפשר דארף מען עפעס העלפ דארטן, ער האט אייביג געווען זייער מיינדפול פאר אנדערע, זיך אייביג געזארגט פאר אנדערען, און זיין זעקסטע יארצייט איז געווען דעם שבת ג' ניסן, און זיין זון יאסי האט געמאכט א סיום מסכת תענית, און ס'איז געווען א שיינע מעמד, און א ידיד פאר די משפחה ר' עקיבא הערש קליין, אויך א ידיד פאר מיך, א ידיד פאר גאנץ אסאך אידן, וואס איז א אמת'ע איד וואס זארגט זיך וואס העלפט אנדערע מענטשן, און ער איז א גוטע משפחה, א גוטע משפחה פריינד דארטן, האט הנאה געהאט צו זען דארטן, אויך האט ער מיטגעהאלטן דעם גאנצן מסכתא, די סיום מסכתא דארטן, און די באבע וראבד האט געזאגט אויף דעם איד אז ער האט געהאט חסד בנוסח צאנז, יעדער ווייסט איך צאנז רב האט געהאט א מורא'דיגע מידה פון חסד, פון יעדעס מאל געבן און געבן פאר אנדערע מענטשן, אזא מין לעבן האט ער געלעבט, קורצע לעבן געהאט, אבער א פילע לעבן איז זיכער זעהט ער נחת מן השמים און מען ווינטש טאקע די משפחה אז זאל טאקע מען זאל אייביג טאקע זאל מען זיך קענען זעהן נחת פון די גאנצע פעמילי און ס'זאל זיין א זכות און א לעיל נשמתו פון ר' מרדכי זאב בן ר' חמה'ן ר' נחת איז היינט געספאנסערד ביי שי לעבראן איז געווען מיין נעיבער אין עידי פאר. ר' שי לעבראן איז געווען פון די עשרה ראשונים פון דעם שיעור, גלייך ווען ער האט נאר געהערט ס'דא א שיעור האט ער זיך ארויפגעזעצט דערויף, ער האט נאך נישט פארפאסט קיין שיעור, ער הערט אויס יעדן טאג די שיעור, און זיין פאטער איז אויך אוועק אין קאוויד יענע יאר עקזעקטלי די זעלבע צייט, ס'איז געווען מיין נעיבער ר' זאב ווענער ביי אברהם ידע איז אוועק י ז ניסן די ערשטע טאג חאלעמויד, ער פלעגט זיין א באס דרייווער, און א אינטערעסאנטע זאך, איז געווען א באס דרייווער, עס איז דא מענטשן וואס האבן, באס דרייווערס האבן א פען דא, עס איז דא מענטשן וואס האבן, באס דרייווערס האבן אזא מין, דא ווי מען האלט אלע צעטלעך, ער האט געהאט א קליינע ספרים שאנק דארטן, און ביי אים איז נישט געווען קיין צייט געבאטלט, ער פלעגט אויפפיקן די קינדער, אפדראפן די קינדער, און אין בעטווין האט ער געזיצן און געלערנט. איך מיין ער איז געווען א איידעם ביי די לעיקוואד באוער, וואס ער פלעגט עס אויך טון, די לעיקוואד באוער, האסט שוין מאל געהערט פון די לעיקוואד באוער? לעיקוואד באוער האט געמאכט א פעריש אויפן אור החיים הקדוש. און רשי און זייער שיינע ספרים, און ער האט געשריבן זיינע ספרים אויך אלס א באס דרייווער, בשעת'ן צווישן איין באס סטאפ און צווייטן באס סטאפ האט ער געשריבן חידושים, געזיצן און געלערנט, סאו דאס איז ר' זאב ברוין, מיין חבר ר' מענדל, ר' חיים אהרן, ר' משה, א גאנצע משפחה וואס איך געדענק, מ'איז אויפגעוואקסן צוזאמען, אינעם זעלבן בילדינג, רבי זאב איז געווען אזא שטילע איד, א וואוילע איד, באמת א אן ערליכער, ירא שמים, געלערנט, און ער האט געדאווענט, און ער איז געווען א ממש א א פארצייטישע איד, און אויך האט זיין יו ט געהאט זיין יו ט חאלעמויד, און אזוי ווי חאלעמויד איז נישט דא קיין חק, מענטשן האבן געפרעגט וואס איז זיין פסח, סאו די כלל אין חק איז אזוי, ווען מען לייגט תפילין לערנט מען חק. ס'הייסט שבת, יום טוב. ליכס לייקנט פון חול המועד. ליכס לייקנט פון חול המועד, זאלן זיי לערנען חק. סאו די וואך גייט מען, מען גייט לערנען, קומענדיגע וואך גייט מען לערנען פרשת שמיני, די ערשטע פאר טעג, און נאכדעם, נאך יום טוב גייט מען קאנטיניוען די לעצטע צוויי טעג פון שמיני. כ'האף אז מ'וועט עס קענען אנגעגבן האט זיך באוויזן פאר פסח געבן א רעקארד די פאר שיעורים דא עס זאל זיין גענוג יעדער איינער זאל קענען מיטהאלטן, כ'ווייס יעדער איינער איז ביזי יעצט מיט דעם פסח, און ס'דא מענטשן וואס האבן געזאגט אז זיי האבן צוגעהערט נעכטן ס'האט זיי געהאלפן, דעם פסח'דיגע מאכן האבן זיי צוגעהערט דעם הרחמן וואס איז ארויסגעגעבן געווארן יעצט נעכטן דורך בצלאל לעווין און מיך האבן מיר ארויסגעגעבן דעם ניגון הרחמן, איך מיין ס'איז א מאדזשיצער ניגון, קארעקט מי איף איים ראנג, רביצין שענקער זינגט עס, סאו מאכט עס סענס צו זיין א מז'ט צו ניגון. אדער קען עס זיין אן אייגענע קאמפאזישן. און ס'איז זייער א שיינע ניגון, די עולם האט זייער הנאה געהאט פון אים. און מ'האט הנאה געהאט פון די פון מיין טאטנ'ס הגדה, מענטשן האבן געבעטן זאל עס ארויפלייגן מער פון דעם. סאו איך טראכט אפשר מאכן ארויפצולייגן אויף א קליפ ערגעץ די גאנצע הגדה, אזוי זאל יעדער קענען מיטהאלטן. און מיין חבר לעזער, מיין קאזין לעזער זיסער גרינוואלד פון ארץ ישראל, דער רויע ציון, האט געזאגט אז אזוי ווי אסאך מענטשן האבן זיך ווארעם אנגערופן צו סתם טו ריטש אוט, איז האט ער געזאגט אז ס'איז דא גענוג מענטשן דארט וואס זיי קענען עכט נוצן יעצט העלפ פאר פסח. ס'איז דאך נישט דא קיין וויזיטערס געהעריג אין ארץ ישראל, ממילא זיי האבן נישט קיין געהעריגע אינקאם, סאו ווער ס'וויל זיך ביישטייערן און געבן פאר עמי ארץ ישראל, קען שיקן פאר אים, ער וועט עס פארשפרייטן, ר' אליעזר גרינוואלד, לייגן דא די אימעיל אדרעס, און אסאך מענטשן האבן הנאה געהאט פון די מחאות, זאגסט ס'איז א מורא'דיגע זאך, דאס באקומט מחאות, יעי! יעצט זאגט מיך איינער, יעצט גיי איך אנהייבן צו הערן געהעריג ערנסט דיין זאך, אז דו ווילסט מוחה צו זיין, אז מ'הייסט זאגן עפעס א גוטן, זייער מיט ענווה וואס מח זעהט אויס סאו און איינער האט מיך אפילו געשריבן זארג דיך נישט איך שטעל אונטער אלע מחאות זאגט ער ער זאל זיין גוט איך שטעל עס אונטער עניוועיס און אה כ'האב געהערט זייער א שיין ווארט אבער פאר דעם וויל איך זאגן אז איינער האט מיך געשיקט א מעסעדזש אז ער פלעגט יעדעס יאר ווען ס'קומט פאר מה נשתנה האט ער געגעבן א כיפור אראפ אדער אויסגעלאזט דעם פקידה באסעדא ביז דאס יאר ג' פרשת בוא האט ער צוגעהערט דעם שיעור, און דעמאלטס האט מען געלערנט דעם זוהר, און ער האט געזען א גאר אן אנדערן בליק אין דעם זוהר, און ער האט עס איבערגעלערנט יעצט נאכאמאל, כדי ער זאל קענען דאס איבערגעבן בטוב טעם ודעת פאר די קינדערלעך דאס פסח. סאו ווער ס'וויל קען אריינגיין, עיין שם, ג' פרשת בוא, זוהר הקדוש. און א יונגעלע, איינער קאלט מיך אן, מיין יונגעל וויל דיך לאזן, וויל דיך זאגן א תורה. נו, ער לאדט אריין א מעסעדזש אזוי, א קליין יונגעלע, איך ווייס נישט ווי אלט ער איז, צען, עלף, צוועלף, איך ווייס נישט, א קליין יונגעלע, זאגט ער ער הערט צו יעדן טאג דעם חק. זאגט ער, חק איז גימטריא הונדערט און אכט. ס'איז דא א אכטער מיט א הונדערטער. זאגט ער, ח ח, אז ס'איז אכט לימודים, יא, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, הלכה און מוסר, סאו ס'איז דא אכט לימודים, אבער ק י ס'פילט אזויווי מ'האט געלערנט הונדערט לימודים. הערליך, אמת? ביוטיפול, שכוח, דער יונגעל הייסט שב ס אביגדור. פארוואס זאג איך די נאמען? קודם כל ווייל כל העומד דבר בשם אמרי מאי וגיע לעולם, ביי די נאמען אליינס כאפט א מורא'דיגע ציטער, ר' שב ס אביגדור האט נאך וועם ער הייסט, איז געווען א איד וואס איז געווען א גאון עולם, א צדיק הדור, ווער ס'האט אים געקענט האט האט מורא'דיגע מורא'דיגע זאכן צו פארציילן אויף הרב שבת אביגדור געוואוינט דא אין מאנסי, נאכדעם דאכט זיך אין ארץ ישראל, איז דער אייניקל זעט אויס הייסט נאכן זיידן, האט ער זיין נאמען צו טראגן? מורא'דיג, אזוי ווי איך האב א חבר וואס הייסט יואליש טייטלבוים, און איך זאג אים אייביג איך האב מורא צו זאגן דיין נאמען, איך רוף אים די רעבעס חברה, סטרעיט אפ, איך קען נישט זאגן דיין נאמען, ווער רופט זיך אזא מין נאמען, אבער מ'כאפט נישט, מ'זאגט א נאמען אמאל, די נאמען איז א מורא'דיגע שטארקע זאך. נאכדעם האב איך נאך א זאך איך זאל זאגן בעת צו'מעס לאזן פאר מיט שוין באמארגנט געשיר. סאו לאמיר אנהייבן דא. זאגט די הייליגע תורה, ס'איז זעקס און צוואַנציק פסוקים, לאמיר אריינקריכן, מ'הייבט דעם ערשטן פסוק, מ'גייט מיר גיין איינס נאכן צווייטן, ליל שישי לערנט מען נישט קיין תרגום מיט קיין רשב א, מ'גייט געבן א זאג, און ווער ס'איז יעדער איינער איז וועלקאם אריינצוקוקן אליינס און עס לערנען מיט מיט וויאזוי מ'וויל מיט אלע פרטים. זאגט די הייליגע תורה, פרשת צא, פסוק ז', וישתהה הכליות, מ'האלט אינמיטן רעדן וועגן די חטאת דא, פון נאשם, פון נאשם, וישתהה הכליות, און די צוויי נירן, וואס איז א חלב און פעטס אשר על העין, וואס איז אויף זיי, אשר על הכסלים, וואס איז אויף די פלאנקען, ואת היסערות, און די רויטע פלייש על הכבוד, מיט א ביסל פון די לעבער, אלע כליות אויסער די נירן, יעצט רען ער זאל אראפ נעמען, והקטר אויסם הכהן על מזבח ה, און דער כהן זאל זיי מקטיר זיין אויפן מזבח איש אל השם, ס'איז א פייער קרבן פארן אייבערשטן, אשם ה', דאס איז דער קרבן אשם, כל זכר יעדן זכר, ביי כהנים, וואס זענען כהנים, פון די כהנים, יאכלני מעגן זיי עסן, זאלן זיי עס עסן, במקום קדוש יאכל, זאל מען עס עסן אין א הייליג פלאץ, קודש קדשים היא, דאס איז דאך הייליג פון די הייליגסטע, כחטאת, כאשם תורה אחת, אזוי ווי די כתות, אזוי אויך דער אשם תורה אחת להם, זיי האבן די זעלבע דינים, הכהן אשר יכפר בוי לא יהיה, פאר דעם כהן וואס איז ראוי צו פארצייען מיטן אשם, לא יהיה, פאר אים וועט עס זיין די פלייש, והכהן המקריב את עולת האיש, און דער כהן וואס איז ראוי צו מקריב זיין דעם קרבן עולה פון א מענטש, אור העולה, די הויט פון די עולה אשר הקריב וואס ער האט מקריב געווען, לכהן צום כהן, לא יהיה צו אים איז עס, וכל מנחה, און יעדע מנחה אשר תעופה וואס ווערט געבאקן ביי תנור אין א אויוון, וכל נעשה במחשן יעדע זאך וואס ווערט געמאכט אין א טיפן טאפ, ועל מחבת און אויף א פלאכן פאן, לכהן, פארן כהן המקריב עושה, וואס ער איז אים מקריב, לא ישיא אויף אים איז עס, וכל מנחה ברידה בשמים, און יעדע מנחה וואס איז אויסגעמישט מיט אויל, וועלכע א ריי וואו, און א טרוקענע מנחה וואס איז אן קיין אויל, וואס הייסט אויסגעמישט מיט אויל איז א מנחת נדבה, און וועלכע א ריי וואו איז א מנחת חוטא און א מנחת קנאות, לכל בני אהרן, ט י, געהערט עס פאר אלע זון פון אהרן איש כאחד, פאר יעדן איינעם גלייך, וזו סורת זבח השלמים, און דאס איז די לערנונג פון די שחטים פון קרבן שלמים אשר יקריב, וואס וועט מקריב זיין לה' פארן אייבערשטן,

און פיינע מעהל מיט בעקעס אפגעבריהט מיט הייס וואסער, חלות איז דיקע מצות בלילות ביי שמן אויסגעמישט מיט אויל, על חלות לחם חמץ, דיקע חמצ'דיגע ברויט, יקריב זאל ער מקריב זיין קרבנות זיין קרבן, א זבח אויף דעם שעכטונג תורת שלמה פונעם קרבן תודה פאר זיין נשמה, והקריב ממני אחד מכל קרבן, און ער זאל מקריב זיין, אפשיידן פון אים, אחד מכל קרבן, איינס פון יעדן קרבן. פון יעדע פון יעדע מין פון די פיר מיני ברויטן, תרומה, א אפשייד פון השם פארן אייבערשטן לקהל, פארן כהן הזורק וואס ער רורט צו שפריצן את דם השלמים, די בלוט פונעם קרבן לא יהיה, פאר אים זאל עס זיין, ובשר, און די פלייש, זבח, תודת שלמיו, פון די שעכטונג פון זיין קרבן תודה ונאך שלום ביום קרבנו אינעם טאג פון וואס מען האט מקריב געווען זיין קרבן, יהא אוכל עס זאל עס געגעסן ווערן לא יניח ער זאל נישט איבערלאזן ממני פון אים עד בוקר ביז צופרי, ואם נדר אוי נדבו און אויב א נדר האט ער געמאכט און ער זאל ברענגען א קרבן שלמים אוי נדר אוי נדבו און ער האט מעלה געווען א קרבן שלמים, זע וואך קרבנו די שעכטונג פון זיין קרבן ביום מקריבו את זבחו אינעם טאג וואס ער איז מקריב זיין שעכטונג, יהא אוכל מעג ער עס געגעסן ווערן ממחרת אין די מארגענדיגע טאג, אן אויסערן מעניו וואס בלייבט איבער צו אינעם איבריגן טאג היכל מעג געגעסן ווערן, והא נוי שר מבשר הזבח, דאס וואס בלייבט איבער פון די פלייש פונעם שעכטונג ביום השלישי, אינעם דריטן טאג, באש ישרף, דארף עס ווערן פארברענט אין פייער, ואם האי אוכל, יאי אוכל, און אויב געגעסן וועט עס געגעסן ווערן, מבשר זבח שלמיו, פון די פלייש פון דעם שעכטונג פון זיין שלמים, ביום השלישי. לא ירוצה, און דעם דריטן טאג, ער האט אינזין האבן בשעת השחט און ער וועט עס עסן דעם דריטן טאג, לא ירוצה, וועט עס נישט באווילגט ווערן, המקריב עושה, דער וואס איז מקריב, דער וואס שפריצט די בלוט, לא יחשב לו, זאל נישט געטראכט ווערן אז עס זאל געגעסן ווערן דעם דריטן טאג, פגע י, עס איז דאך אומווערדיג, והנפש האוכלת, און די זעל וואס וועט עס עסן, ממני, פון אים, עוונה תישא, וועט זי טראגן איר זינד, און באקומען כרת, והבשר, און דאס פלייש פון די קרבן שלמים, אשר יגע בכל טמאי, עס וועט אנגערירן, עס וועט אנגערירן ווערן צו יעדע טומאה, לא יאכל זאל נישט געגעסן ווערן, אויף די פלייש איז טמא באש איסור אויף אין די פייער זאל ווערן פארברענט ווערן, זאל עס ווערן פארברענט והבשר און דאס פלייש, כל טהור, יעדע טהור'ע מענטש יאכל בשר מעג עסן דאס פלייש, והנפש, און די נשמה די זעהל אשר תאכל בשר, וואס וועט עסן פלייש מזבח השלמים, פון די כשר'טע נשמה אשר לשם פאר'ס צום אייבערשטן, ותמאסו. אליו, און זיין טומאה איז אויף אים, אויף דעם מענטש וועלכן נכרסו הנפש ההיא מעמהו, וועט פארשניטן ווערן יענע זעל פון איר פאלק, ונפש, און א זעל כי סגר בכל טמאי, אז ער וועט אנרירען יעדע טמא'נע זאך מיט טומאת אדם, פון א טומאת בשר אדם אוי בהמה, די מייער אדער אן עבירה פון א טמא'נע בהמה. די זעלבע זאך אין א נבילה פון א בהמה טהורה זאגט די רמבן, אוי בכל שקץ טמאי, אדער אין יעדע נבילה פון א טמא'נע שרץ פון די שמונה שרצים טמאי, ואוכל און ער וועט עסן מבשר זבח שלמים, פון די פלייש פון די שעכטונג פון די שלמים, אשל השם, וואס איז פאר'ן אייבערשטן ונחרץ הנפש הימים היו. וידבר אל ה' אל משה לאמור, אייבערשטער גערעדט צו משה אזוי צו זאגן, דבר, רעד צו אלע בני ישראל צו די אידישע קינדער לאמור אזוי צו זאגן, כל חלב, אלע פייעטנס, שאר פון א אקס וכסף פון א לעמעלע ואייז פון א ציגעלע, לויסע חלב דארף מען נישט עסן, וחלב נבילה, וחלב טריפה, סיי חלב פון א נבילה אדער פעטנס פון א טריפה, יעשה לכל מלאכה, מעג מען, מען מעג מען הנאה האבן ביי, מען מעג מען. איז מותר ביי הנאה, לכל מלאכה, אבער ואכול, לא יצטרך לי, עסן טאר מען עס נישט עסן, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנו, אויב ווען יעדער וואס עסט חלב פון א בהמה וואס מען מקריב פון איר, איש א פייער אפער אל השם צום אייבערשטן, ונכרסו וועט פארשניטן ווערן א נפש האכלת מעמהו פון איר פאלק, וכל דם לא יצטרכי לי, און בלוט טאר מען נישט עסן, כל מה ששייך פון אלע ענקערע איינוואוינונגען, לעוף ולבהמה. פאר א עוף און פון א בהמה. זאגט רש י פרט לדם דגים, פיש, דארף מען מעקן מאלן, קיינער נישט דא, עס איז קיין שוחט פאר קיין פיש, ווער האט געשאכטן די סושי? וועלכע שחיטה האט עס? פיש האט נישט קיין שחיטה, און פיש דארף מען נישט זאלצן די בלוט, דארף נישט ארויסנעמען בלוט, און נאך ווער געסט וואס נאך זאגט רש י? וחגבים, און היישעריקן, איינער שוין אמאל געגעסן היישעריקן דא? וואס איז די טעיסט? פארוואס נישט? ניין קריספי דיעפ פרייד איז קוקט אויס שרעקעדיג. סע קוקט אויס שרעקעדיג ווייל אנדערע זענען משוגע געווארן צו דעם. באט דזשאסט טראכט אזוי, גריוועלעך האסטו ליב? ניין? ווייל ס'דא מענטשן וואס האבן ליב גריוועלעך ספעשעלי פסח צייט דעמאלטס איז געווען די סנעק אמאל, היינט איז שוין געווארן אזוי אז יעדער איינער עסט שוין אלע נאש כמעט. כ'זאג דיר ס'זענען נאך דא מענטשן וואס זיי וואטשן נאך יא. אמאל פלעגט מען עסן נאר שמאלץ, נישט קיין אויל, מ'האט נישט געגעסן קיין פיש, מ'האט נאר געגעסן. נישט פאלשע פיש, פארוואס? ווייל די פיש אמאל נישט געווען קיין פרידזש, פלעגט מען אריין לייגן אין די קאפ פון די פיש אזוי אז א אביסל אלקאהאל אז ס'זאל נישט פארשטינקען ווערן, האט מען געלייגט אלקאהאל, און די אלקאהאל איז געווען געמאכט פון חמץ, איז עס געווען פסח האט מען געמאכט פאלשע פיש, אזוי איז שוין געווארן אזא טרעדישן יעצט, מיין טאטע האט געהאט פאלשע פיש גיי איך אויך האבן פאלשע פיש. היינט איז שוין דא געהעריג פיש, מ'דארף נישט צוקומען צו קיין איז דא פריזשערס, פריזערס, סאו מ'לייגט מער שוין נישט קיין אלקאהאל, סאו קען מען עסן געהעריג פיש, אבער מיט דעם אלעם איז דא מענטשן וואס עסן פאלשע פיש ווייל דאס איז געווען די טראדישן, און ס'דא מענטשן וואס עסן ביידע, מען עסט רעגולער פיש, און נאכדעם עסט מען פאלשע פיש ווייל ס'איז דעלישעס, ווייל ס'האט עפעס א מין נאסטאלדזשיק טעם. צוריק צו די. גריוועלעך, די גריוועלעך איז געווען אזוי ווי א פאטעיטא טשיפס, און להבדיל די גוים האבן א זאך וואס הייסט פארק ריינדס, זיי נעמען שטיקלעך חזיר און זיי מאכן מיט פרייד, און ס'איז אזא קריספי און ס'איז א גוטע זאך טשיפ. ס'איז גוט? וויאזוי ווייס איך? כ'ווייס נישט, באט ס'סאונד גוט. ווען משיח וועט קומען וועט עס זיין כשר, אמן. גריוועלע פארק. סאו, אבער היינט איז אנשטאט פאטעיטא טשיפס איז דא א זאך וואס הייסט גריוון, מ'נעמט די סקין פון די טשיקן, מען דיעפ פרייט עס, מען זאלצט עס, עס א גוטע קריספ, מען דארף נאר וואטשן עס האט נישט קיין פעדערן אויף דעם, עס איז אביסל דיסגאסטינג די ווען מען עס ארויס, סאו עס איז דא, אז ביסט גוט הונגעריג קענסטו טראכטן פון דעם היישעריקן, וואס איז עס איז פעט, עס האט א פעטן היישעריק, די פינגערלעך די פיסעלעך זענען דינע קריספי דאס, און די אינעווייניג איז א האט נאך אביסל סאפטנעס, און מען דיעפ פרייט עס, גאנץ ארויס. עס קען זיין גאנץ גוט, אויב קען מען עס לייגן מיט מעיפל, מיט מעיפל סירופ און זאלץ, טראכט פון עס פון עלמאנדס, געסאפט עלמאנדס, עלמאנדס איז צו הארט, באט כ'ווייס נישט וויאזוי מ'קען עס צוגלייכן צו, באט כ'האב עס געזען, אין ארץ ישראל איז דא א מיוזיעם, ל מוזיעם ל ל לתנך, ס'איז אזוי, תנכ'ישע זאכן, סאו זיי האבן אלע מינע חיות וואס ווערן געמענטשנט אין די אין די אין די תורה, סאו דאס איז איינע פון די זאכן, איז די היישעריקן, סאו האבן זיי דארטן אין די גיפט שאפ קענסטו קויפן פעק קליינע פעקלעך פון היישעריק וואס דו קענסט עסן, סאו ס'איז דא אידן, די תימנ'ע אידן דאכט זיך מיר, און אפשר איז דא נאך אידן וואס האבן א מסורה וואס זיי קענען עסן, אונז האבן נישט קיין מסורה וועלכע מען מעג וועלכע מען טאר נישט, מילא איז היישעריק געגאנגען אוט אוו די ווינדאו, באט שטעל דיך פאר אין היישעריק אונז האבן היינט א פונקטליכע טעסט וואס מ'קען וויסן וועלכע היישעריק מ'קען עסן און וועלכע נישט. הייסט האט זיך אויף געטון דא, ליל שישי וואלט מען געהאקט שטיקער פעסער אויף די היישעריקן דארטן, איך בין הער היישעריק מיט ביר, האלא, עס קען זיין גאנץ גוט, חגבים, האסט דו שוין אמאל געגעסן חגבים? ניין? ס'איז דאך געווען היישעריק באורדס. ס'איז דאך געווען היישעריק באורדס, יא, ס'איז דאך געווען היישעריק באורדס, נעמט, ערב פסח האט געווען לעבעדיגע היישעריקן, מען קען עס קויפן לעבעדיג פאר וועגן א חומרא און מען הרג'ט עס נאר אין איך מיין דאס אבער יא היישערונגען קענען א אינטערסאנטע זאך איך בין נייגעריג אויב איינער ווייסט צו ס'דא א קלארע היישערוג וואס מען קען עסן הונדערט פראצענטיג צו איינער וואלט עס געטעסט וואלסט געטעסט אויב זאגט מען דאך יעצט יעצט זאגט מען דאך יעצט ס'דא קלארע באווייזן און און די בדץ האט מתיר געווען די וואס? טיימער אימעדזשען אויב עס קומט יעצט ארויס די די די. די גאון די פוסקים פון היינטיגן דור זאגן אז די היישעריק איז הונדערט פראצענט כשר, וואס איז געטעסט? טעמים מאראקא און פון צפון אפריקע איז דא וואס טעסטן. יא. פון מאראקא אויכעט? שוין עס ווערט מער נענטער און נענטער שוין צוביסלעך. סאו מ'קען עס מ'קען עס ארלעדיגן. כ'קען אסאך היימישע חברים דא וואס זענען אפשטאמיגע פון מאראקא אויכעט. אפשר קענען זיי טרעפן עפעס אזא מסורה.
געוויסע קהילות. געוויסע קהילות פארשטייט זיך יא.

אביסל זאטאר, ס'קען זיין גאנץ גוט, איי דאנט קנאו. נאמען דזשיראף, דו וואלסט געגעסן דזשיראף? דזשיראף קען זיין פיין, ניין? יא, כ'קוק נישט קיין קיין. דזשיראף, ווייסט נישט ווי צו שעכטן, באט מ'ווייסט, אימעדזשין אויכעט, מ'ווייסט פונקטליך ווי מ'דארף שעכטן, דארט און דארטן. אקעי, ווי? שעכט מיך, לאמיר זען. אה, אה, נישט דא, נישט דא. דעם האלז. סאו דאס איז, הערשט האסט שוין אמאל געגעסן וועניסן? האסטו געגעסן אמאל? איך האב אמאל געגעסן וועניסן. הערשן פלייש, יא. הערשן פלייש דארף מען קענען קאכן. ווייל אז מ'ווייסט נישט ווי עס קען עס קאכן, קענסט עס קייען פאר פֿינף און צוואַנציק מינוט, איין ברעקל. מ'דארף וויאזוי צו שעכטן אלעס. איך האב עס, איך האב עס געהאט באשטעלט אמאל אין א רעסטוראנט, ווען עסן, און ווייל ס'איז געווען א חידוש, האבן מיר א הערשן פלייש, און כ'האב גלייך רויטע געהאט. ס'האט נישט געהאט קיין טעם, און נימאלט האב איך געוואוסט ס'איז כשר. ניין ס'נישט געווען קיין שום אמת, כ'האב געקייט און געקייט און געקייט און אמרתי פארגעט אבאוט איט, כ'ווייס נישט אויב ס'איז כשר, שפעטער האב איך געהערט אז, כ'ווייס נישט מ'קען נישט געהעריג הונדערט פראצענטיג, בקיצור למעשה איי דאנט מיס איט, דער הערש זאל ער בלייבן דא, ער איז זייער קיוט ווען ער דרייט זיך ארום, כ'דארף אים נישט אויף מיין טרעי אויף פראנט פון מיך. שוין, וואס נאך איז א אינטערסאנטע עסן וואס דו האסט שוין געגעסן אמאל וואס וואס די עולם עסט נישט? וואס איז דיין מאוסט קרעיזיעסט פוד וואס דו האסט אמאל געגעסן? פרוכט איז דא וואס הייסן אינטערעסאנטע מינע פרוכט. פרוכט, יא, פרוכט איז א פרוכט. נישט קיין לעבעדיגע פרוכט. ביסט א פרוטעריען? ביסט א וועדזשעטעריען? א וויגען? עניוועיס. דא זעט מען אז די עסן, די אייבערשטער ווארט שוין זאל מען נישט אריינלייגן קיין בלוט און און ס'ווענדט זיך וואו, פון וואס, פון ווען. סאו, אויב וואלט מען יא געקענט עסן בלוט, וואלסטו געגעסן בלוט? אימעדזשין מ'קען עסן בלוט, וואלסטו געמאכט עפעס א בלאט סמודי? בלאד ארענדזש, בלאד ארענדזש, אונז רופן בלאד ארענדזש באט אין איטעלי רופן זיי עס ראוז ארענדזש, עס איז רויזן, ראוז מיינט רויט, רעד ארענדזש, עניוועיס לאמיר גיין ווייטער דא, ווי האלט מיר אונז, וואו וואס איין בלוטיגע דאס, וואס קען דער טון, אקעי, כל נפש אשר תאכל, כל דם בין איך וואס א נפש אין מיין מאה א. זאל נישט עסן קיין בלוט, ווייל מ'קען פארשניטן ווערן פון איר פאלק. וידבר ה' און דער אייבערשטער גערעדט אל משה צו משה ליימער אזוי צו זאגן, דבר רעד אל בני ישראל ליימער צו די אידישע קינדער אזוי צו זאגן המקריב, דער וואס איז מקריב א זבח שלמים זאל שעכטן פון זיין קרבן שלמים לה' פארן אייבערשטן, יביא, זאל ער ברענגען אלס קרבנות זיין קרבן לה' צום אייבערשטן מזבח שלמיו פון דער שעכטונג פון זיין קרבן שלמים. שוין, סאו מ'האט טאקע געהאלפן ווערן מיט אלעס גוטס, און מ'גייט גיין זיך זעהן מארגן צופרי, יא? ברוך השם לאור מן העולם, אמן ואמן.